Zu den haut ginn ech bei en Aulebäcker. Kommt mat! Ma bonjour Julie, gutt geet et, merci dass der komm sidd. Ma da gi mer elo an den Atelier, gell? Da komm! Gesäis de hei, kuck emol hei ronderëm, mer sinn op der richtege Plaz. Ma wéi sidd Dir dann iwwerhaapt op d'Idee komm, Aulebäcker ze ginn? A wéi laang maacht Dir dat da schonn? Majo, ech sinn op déi Iddi komm, wëll mer 1957 hu mer hei zu Nouspelt emol erëm ugefaangen d'Eemaissen ze feieren. An dunn hu se no engem Potier gesicht an ech si gecastet ginn a vun do un war ech ëmmer mat derbäi a vun 1958 oder 59 souz ech och um Tour. Dat misste bal iwwer 60 Joer sinn. Ma ech gesinn hei esou vill Villecher och do uewen. Aus wat sinn déi dann iwwerhaapt gemaach? Ma allgemeng ginn d'Villerchen aus Toun gemeet. Déi kritt een an all Hobbygeschäft ze kafen. Mee beim Usch hei ginn se allegueren aus den Nouspelter Leem gemeet. Ah, interessant. A wisou braucht der dann deen Eemer hei? Majo, dat ass d'Basis wou et lass geet domat. Fréier hu se dem Toun an der Stuff Ausgetrëppelt mat de plakege Féiss, duerfir hunn déi Nouspelter dee schéinen Numm fir Nouspelter Leemtrëppeler. An dunn hu ech huet awer en anere System erfonnt, wëll dat huet meng Madamm nit zougelooss, datt ech an der Stuff de Leem austrëppelen. Ech hunn hei eng Maschi gebaut, et ass keng Maschinn, et ass eng al Wäschmaschinn, déi ëmgebaut ass ginn. Wou de Leem fir d'éischt hei bei der Heizung gedréchent gëtt, dann an der Wäschmaschinn opgeléist gëtt, opgerouelt gëtt, gefiltert gëtt mat deem Filter an dann an eng an en Eemer geschott an do gëtt en dann hei an dat Faass transferéiert an an deem Faass, dat ass eng Decantatioun, do setzt sech den Toun, deen ass méi schwéier wéi d'Waasser, dann gëtt dat kloert Waasser hei uewendriwwer ewechgezunn an de Bulli gëtt op déi gipse Placke geluecht, wou en dann gedréchent gëtt fir prett ze si fir op den Tour. Praktesch!
Ma ja. Ma wat ass dat do denn da fir eng Maschinn? Wat mëss de dann domadder? Ma ja, dat ass e Potiers Tour. A wat mëss de elo grad? Ma jo, elo sinn ech am gaangen iech ze weisen, wéi d'Péckvillerche gemeet ginn. Ech hat iech jo scho gewisen, wéi de Leem preparéiert gëtt. An hei ass deen. Dee muss ee fir d'éischt auseneen zéien. An zesumme klappen fir dass keng Loft dran ass. Ok. An da maache mer esou eng Schnéiklatz, eng déck. A wa mer da Chance hunn, da kréie mer en an d'Mëtt vum Tour. Kuck esou. Da muss mer d'Fanger naass maachen, dat ass dat Alleréischt wat ee muss maachen. Awer et muss Reewaasser sinn, dat erklären ech iech herno firwat. Da muss en Vitess kréien an lo zentréiere mer. Da muss een e bësse méi mat Kraaft an da kritt een e schéin an d'Mëtt, an d'Achs vum Tour. An lo weisen ech iech den allereinfachste Péckvillchen, deen ee ka maachen. Péckvillchen muss ëmmer bann dran huel sinn, soss päift en nit. Lo fueren ech mam Fanger hei dran an da maan ech eng Bull. Kuck, do gét de Fanger dran, deen ass huel. Lo bann dran, lo maan mer déi Bull zou. Sou, lo ass Loft agepaakt hei bann dran an da maan mer nach e Still drun an dat get d'Päif herno. Kuck hei sou an dann huelt en dat eraf. Dat do ass voll an dat do ass huel. Da kann een dat e bësse formen. An da setze mer dat bei deen aneren hei, bei säi Kolleg. An da feelt, wat feelt elo nach? De Kapp.
Maja, da maache mer och e Kapp. Deen ass méi dënn, da maache mer uewen méi, méi dënn. Voilà, kuck, do ass de Kapp scho fäerdeg. An da setze mer deen hei drop. Gesäit en elo aus ewéi e Péckvillchen?
Voilà. Hei ass den Uewen, ech hunn e lo grad opgemeet, en ass nach waarm. Well net iwwer d'Nuecht gebrannt. Ma wéi ginn d'Päckvillecher dann iwwerhaapt gebak? Ma dat ass eng gutt Fro. Mer sti jo just hei beim Uewen. Déi ginn eng Kéier bei 900 Grad gebrannt an duerno gi se dekoréiert mat Glasuren an da gi se bei 1050 Grad nach eng Kéier gebrannt. Ah, a wéi ginn se dann dekoréiert? Fir d'éischt emol, wëll den Nouspelter Leem rout brennt, gutt hei déi hei Fuerf kritt e wann en eng Kéier bei 900 Grad gebrannt ass. An da gëtt en do, wou en, wou en an de Mond hëlt oder wou, wann e wëllt schéin ronderëm schéi Fuerwe maachen, da muss en do eng wäiss, en gobe nennt een dat, wäisse Lehm drop spritzen, wou herno d'Fuerf méi schéin erauskënnt, wann en déi richteg Glasur, déi richteg Fuerf, déi e gären hätt, an der Glasur drop. spritzt a wann een dat op wäiss drop mécht da kéint déi méi schéin eraus, mee dat ganzt gëtt dann enke bei 1050 Grad wéi gesot gebrannt. Interessant, an wivill Villecher mengs du hues du der scho verkaf? Jo verkaaft wees ech nit, mee wëll ech verschenken d'Halschent, mee am ganzen wäert ech awer alsbal Vun do wou ech ugefaangen hunn, bei 16 Joer, bis elo, am Ufank vill manner, wëll ech op der Schoul war, do rëmmer vun 30 Joer un, kann ech soen, hunn ech der bal 8.000 gemeet.
8.000 ass jo richteg vill. Jo, ass awer plus ou moins.
Merci us, dass ech haut hei duerft. Gast sinn a merci dass mer alles gewisen hues. Mä dat war eng grouss Pleséier fir mech, mee du gees mer nit heem bis du de selwer däin eegene Péckvillche gemeet hues. Duerfir ginn ech der meng Kap, wëll soss geet et nit.
Merci, dat war et mat de Wirbelstute, bis nächst Kéier, Äddi!